An hei si mer erëm bei Holzfäller Extrem, The Forest. Sou, mir sinn am Gaang eisen zweete Rückzug, Rückzugsort ze maachen. Ech wär frou, wann ech do kéint iergendwéi eng Dier dran ha, mee wéi et ausgesäit, geet dat guer net. Ech weess et net, ech hu keng fonnt. Vun dohier musse mer emol kucken, wéi mer kloer kommen hei. Sou, an zack, an nach eng Kéier. Sou, zack.

Unter drüben im Wald steht ein Haus am Felsen an ech ka sou mega gudd sangen, och wenn se redet wahrscheinlech och déi ganzen Zäit. Also ech muss soen deen heiten LP geet vill méi gemittlech vun der Hand. Normalerweis sinn ech net deen dee wou déck gären e Let's Play alleng mécht, bescht Beispill ass Daisy also. Alleng wär dat ultra Schäissgeld ginn, ech mol fannen. An vun dohier, d'Heiten, dat geet all zimmlech gutt verhand, well ech awer de ganzen Dag eppes ze schwätzen hunn an esou an ech net esou schüchtern sinn. An iergendwéi och nëmmen dowéinst a well am Moment keng wëll hei ronderëm lafen. Putain, wou sinn alleguer déi Bamstämm elo hin? Wäert hien trotzdem alleguer erofgerullt sinn? Ah, du geet nëmmen zu däischter, wann ech do méi no oder méi wäit ewech stinn. Ech menge bon ons hei en en äh, la casa de se de RTL sech mir genannt den äh, De Sir Este, net de Sir, den, ah, keng Ahnung, den, am, den Amigo Sir Esteves Caduce, Bon, mei ga Casa hin, La Casa Gringo. Ähm, do hannen am Baum schon manch gesi gehat. An d'Sonn schingt op ons erof, mir si vum Gott ge, ge, gedéngens gin, ha! Hei lo mei net schlapp gell. Hoo huet sech rem geschwënn Honger gell. Déi do frësst engem d'Hoer vum Kapp gell. Ass net ze gleewen. Tuk tuk tuk tuk. Putain soss muss mer awer méi wäit rennen fir déi hoer Beem. Kéint mol eier wuessen. An et donnert natierlech rem. Zack. Natierlech mer hei elo nëmmen ee Bengel leien, dann gi mer deen nach séier dohinner draklaken. Sou, an ech ginn da soen, an der an der Folg hei dono gi mer da mol op Erkundungstour e bësse ronderëm d'Insel, e bësse luusse wat nach esou gëtt. Den Heeltecht, wat ech bis elo gesinn hunn, waren e puer Dierfer, wou eng äusserst komesch Musek dran herrscht. Oh nee, an huet lo Honger. Komm den heite Bam kréie mer nach. Yes. Ech wär awer lo, ech gär awer lo mega scheiß fannen, wann die wëll ons géingen einfach a Rou loossen. Dat wär guer net gutt. Mee dat Stéck dat zerfällt alleguer sou déif an de Bësch eran. Ech wëll awer net sou déif an de Bësch eragoen. an vläit erëm u midd ze ginn. Ech ging soen, mir ginn eis emol schlofe leeën, wann do wann et elo ufänkt däischter ze ginn, dass mer kënnen ma mat nächster Kraaft, ech wéilt am Fong nach, ha mir ginn eis nach ee Sicht, oh déi mauer do fäerdeg, ech si kee Frënd vun onfäerdege Saachen, oh ech hoffen sou krass, dass déi Opnamen eppes gi gell, et wär ultra mies wann se näischt géing ginn. Wann net, da muss ech wahrscheinlech e bëssen un den Astellungen ronderëm piddelen. Sou, zack. Muss mer heihinner e kleng Ding, und zwar hu mer eisen Notunterschlupf. Den Notunterschlupf direkt niewent dem heiten Unterschlupf, dat fannen ech och cool. Sou, heibannen hu mer jo elo mol ordentlech Loot, dat gefält mer. A mir gi pennen. Nachti. An ech mengen mir kënnen enker, Moment ech fänken mat engem un, sou dass en Ammann huet, ech kucken enker eraus, wéi gesäit aus dobaus, no nix, ma hauen enker d'Feier un, well et ass ons jo kal an naass. Ja cool Tatouage! Ice cold baby, ice cold! Sou, do huet der keen ech am Fong ewechhuelen. An ech géing soen mir pennen nach eng Ronn. Sou, wéi et schéngt gëtt et och elo rëm Dag. A mat deene Standfeieren hei bannendrënn hunn ech richteg gutt geschafft. Ons Bengele gi ganz elegant, ons Palisade gi ganz elegant duerch de Fiels. Mat onserer, wéi nennt een dat? Mee halt nach op emmer dee Steen anzepaken, gell. Bon, déi kritt Schëft. Moment, ech muss hei elo Inventar do, zack. Sou, mir änneren dat och direkt mam Inventar elo mol hei done, Optiones, wéi ka. Mat Steierung? Wéi kann ech dat Steierung net änneren? Wëlls mech verarschen? Sa wëll mech verarschen? Putain. Menno! Da fuer mer ebe weider. So, an et gëtt och schonn Dag hei, wéi mer gesinn. Can't carry any more rocks. Dat heescht, mir maachen an Zeile mol nach en zweet, nee, keen zweet Lagerfeier. Mir hunn eent, dat geet duer. Wat kënne mer ons dann nach esou bastelen? Shelter. Storage, Lockholder, eng Bänk, ganz sëll. Mir kéinten ufänken e puer Falen ze bauen, nee? Brauche mer dofir. Heifir brauche mer Fuedem. Happy Birthday Trap, dee kënnte mer jo mol bauen. Do brauche mer nëmme Bengelen dofir. Bengelen a wat ass dat do? Wat ass dat? Ähm, et wäert ee cool wann mer ee kéint an d'Kommentaren drënner schreiwen wat dat doten ass, well ech mengen da wäert ech do mol hei e Fall Deathfall Trap bauen. An wéi gëtt dat gemaach? Euh, ok. Euh, ech géing soen da maan ech dat lo mol dëse Wee hei fir dann d'Mauer. So. Ech menge wann se hei do duerchrennen, dann gëtt et esou en Déngens op de Kapp hei. Ech mengen déi Agebuere gesäit och zimlech esou aus wéi wann déi ons géingen a Rou loossen hei, gell? Soubal een eesou bekackt Bam geholl huet, gell, halen déi aner op mat blénken. an den déiwen donkele Bësch. A mir lafe séier zeréck, ne? Nee, nee, nee. Ah, muss nach eppes ze iesse siche goen. Mee ech hätt geduet, et kéint ee méi Saache mat hunn. Sou, brauch nach ee Bamstamm, da gi mer ons deen nach séier sichen.

Zack, da ass mäin. Nee, nee, nee, nee. Putain, du hat och gesat, richteg Lampion aus, gell? Ich hätte sollte vielleicht per Testopnahme machen, wäre vielleicht ein bisschen gescheit gewiescht. Zack, das ja. A wann elo hunn ech en do duercherlieft, dann. Oh, hunn ech se elo gezünt oder wat? Wëlls de mech verarschen? An du ënne sinn Eingeborene. Oh, wat sinn ech dach en Idiot! Do sinn der dräi Stéck. Muss mol kucken, ob se ons bemierken. Hallo? Wëss der wat, ech bleiwen iwwert ewech a well ech hu gesinn wéi wäit meng Energie erof ass. Putain hunn ech déi Fal do gezünnt wéi wéi ahh. Wëss der wat, ech maachen mol nach séier de Saut der Faust nee. Oh ech hoffe lo.

Fuedes! Jo, mä dann hu mer elo mol hei Loading Screen. Net dass elo mengt ech hu Loaden gedréckt nëmme well ech net wollt mat Neigeborene kämpfen. Ok, dat wär nämlech zimmlech blöd gewiescht well ech war zimmlech gutt ausgerüst. Oh komm schonn, komm schonn, komm schonn, komm schonn! Oh Gott sei Dank! Oh merci Gott! Oh merci! Hat mer awer enker Chance. Sou ech wollt am Fong, wat ech wollt maache war de V-Sync mol ausmaachen. Ausmaachen. Net dass et dorunner läit dass d'Sau sou.

A muss uns awer och nach enker schlofe leeën. Sou. Mir hunn hei en erhellte Lager a mir ginn elo enker pennen. Mat Z gi mer pennen. An et gëtt Dag. Nee, an e brauch net méi ze laang ze déngensen. Sou, waarde kucke mer dat elo mol anescht. Mä mer se hei mol einfach op Fastest. Sou. Freck, huet sech elo vill geännert? Ech mengen zwar net, oder? Äh, fir Fang gesäit alles esou gelunge bei mir aus. Ok, wat hu mer nach vun Astellungen? Laptop, Fastest, Low, Medium, High, hu mer enker Medium. Anti-Aliasing man mer einfach mol aus. Wa mer et elo op hei man, gesäit e bëssen anescht aus, deen hei maache mer op déi selwert an de Faussegg loosse mer och mol aus. Sou, kucke mer ob et elo nach ëmmer kënnt, jo et kënnt nach ëmmer. Hallo? Äh, den Monet ass scho bäi, wat ze während der Opnahm hei meng Grafikastellungen maach, et hätt ech och kéinten vläicht éischter maachen, mee naja. Ehm, sou, ech géing soen, fir ech, fir, oh, elo huet och kee Wäert méi, soe mer 12 Minutten, mir elo schonn zu, brauchen ze laang ze codieren, mir maachen d'Ganzt emol einfach op. Medium, sou, an hei maache mer op déi Séibel, sou, an da si mer fäerdeg. Sou, mir wéien ons Axt elo mol erëm aus, déi ass jo zum Gléck nach do, an da kucke mer fir déi Fal dunn eng Kéier op d'Wand. Ech hu mech zwar elo op déi Eingeborenen elo nach eng Kéier op deem selwechte Wee erhinner komme wéi virdrun. Ech si gespaant. Äh, wou sinn dann eis Falen? Falen, Falen, do. Sou, mir maachen déi erëm d'selwecht wéi se war. Ech mengen mir maachen déi souguer genau, net genau virun den Agang, maachen déi esou virun den Agang hei, dass wann een heihinner kënnt, zack. Sou, mir brauchen nach e puer Bamstämm. Ech gesinn op den éischte Bléck keng, ah d'Beem sinn awer elo alleguer do, well mer elo geluet hunn sinn déi erëm do. Dann ass dat jo mol och gutt ze wëssen. Da klappen ons mol hei dee Bam ëm. Zack, zack, zack. Souwisou, mat deem brauch méi laang fir ze codéieren. Ech mengen, do muss ech affe kucken, datt ech mer, datt ech vun 8 op 16 Gigabyte Ram kréien. Well ech mengen, e kritt, de Programm ass am Fong esou, e codéiert wärenddeems en ophëlt. Dat heescht, ech muss net herno renderen, wat fir mech zimmlech praktesch ass, well ech net esou vill Zäit op emmer. A. Ah, ok. An, majo. Da kucken ech da se... Jo, soss geien déi Baamstamm einfach bis op déi aner Säit, nee? Tjö, kee Wonner, dass ech kee Baamstamm hei erëmfannen. Sou, mir maachen ons Falen emol hanne prett. Zack, zack. Brauche mer nach een? Nee, haut mat rofrullen. So, da kucke mer op déi. Ech wetten, ech wäert se souwisou erëm selwer ausléisen. Sou. Eng Fal wär gebaut. Da gi mer hei mol ronderëm sou. Gesäit op den éischte Bléck. Oh nee, nee, ech brennen! Wech hei! Nee, ech muss schwamme goen! Oh, oh, déi dat gutt! Oh, Pite! Wuar dës? Hei kéint ech mer vrun eppes hibauen. Dach ech baue mer hei déi mega Festung gell. Wou sinn dann déi wëll? Ah déi komme wahrscheinlech ëmmer op dem selwechte Wee. Ma ech kucken lo, wéi ech scho gesot hunn, ech gi lo mol nach eppes ze buffen hei sichen, well mäi Mo deen, ech hunn Honger. An ech géing soen, an der nächster, also net datt ech elo fäerdeg war, mee dat plangen ech einfach emol fir déi nächst Folg, ech géing soen an der nächster Folg kucke mer dann, fir mol e bësse ronderëm esou erkunden ze goen an d'Dierfer, well ech wëll onbedéngt, hei am Spill kritt een eng eng Fisk, ah endlech krut ech esou blöden Hues, tschö, ja, laf du an d'Waasser, du. Déier do. An hei hu mer Leguan. Maja wat do do kritt en eng Fiskars Axt, déi déi déi super duper mega Axt do. Maja anstatt datt ech mer elo an den an de Mediamarkt eng kafe gi fir 90 Euro, déi kritt en an den Dierfer heiansdo an och nach Items wou ee ka gebrauchen wéi Mënz an ech wollt iwwer oh elo wäert ech all Kéiers iwwer dat Feier do eralafen oh putain muss ech elo wierklech. Ah, ass dach lächerlech dat do. Tjeu, Gott am Himmel, lo wäert ech akasinn a kack Feier do ralafen. So, lo wäert ech, jo, natierlech hunn ech scho meng eege Fal erëm ausgeléist. Et ass dach fir ze katzen, gell. So, ma da schäisse mer lo mol einfach op déi blöd Fal. Ah, ma. Ey, so. Also, sou lues gëtt et lächerlech hei. Ja, lo ka se roueg brennen. Tjeu. Putain hun ech déi Pfeif fir näischt gebaut, ech fannen dat total arsch ech tjö lo muss ech erem nei Lisert halt siche goen mir hun awer nach eng zack da kënne mer ons déi wéinstens nach machen mir hun nach Molotov Cocktaile mir hun nach e Ped e wat e Pedometer hie hett ech och gönnt blöd un. E Pedometer, dee kënne mer iessen. Sou, a lo hat mer mol erëm eppes am Mo. Ech muss wierklech op dee hure Feier hei oppassen. Bon, ech géing soen, d'Fale stelle mer einfach ronderëm e bëssen op. Dat hätt e bësse méi Sënn wéi direkt bei der Entrée. Ech fannen, 't ass scho realistesch am Fong, mee misst awer net sinn, datt ech meng eege Falen ausléisen. Sou, hu mer erëm provisoresch Aaxt dobäi. An ha mer hei de Bamol nach erëm. Zack. Zack, zack, zack. Bësse ronderëm luussen. Also kommen déi wëll dach hei an déi Géigend, dat ass mol gutt ze wëssen. Mä ech muss lo iergendwann ufänken, mol e bëssen hei ofzegrenzen, mäin Terrain. Si stellen iwwregens och esou komesch Totemen op, ech weess net, ob een dat esou nennt. Op jidde Fall stellen si déi och op, fir hiert, fir hiert Gebitt ze markéieren. An ech mengen dat selwecht wäert ech dann och maachen, just dass ech hinnen hir Läichen dofir benotzen. Zack. An zack. Mam Fock kann ech och déi heiten einfach ëmholzen. Ech froe mech elo, och wann et e bësse kleng ass, ob ech hei net eventuell dee Log Log Cabin drakréien. Jo, eventuell eraposten, da kriss de deen. Zimmlech cool. Zack, zack, zack, an schlo a weider an dit an dat an nach e bëssen heivun. Fal anstänneg ëm? Nee, natierlech net. Hui! Bam um Kapp, bam um Kapp. Sou. Hallo? Ah, okay. So, ech muss kucken, wéi grouss ass déi Logkabin. Ech stelle mech mol einfach hei an den Eck. B. Äh, wou ass se dann? Do. Wéi grouss ass déi? Déi kéint ech am Fong esou herannerstellen, nee? Oh, putain, ech Id. Bon, da klappe mer déi elo esou heiranner. Mir hunn zwar elo net déi mega schéin Aussiicht hei, mir hu Fielsen am Haus, mee kënnen da net erauskucken? A wéi ech et kenne wäert ech et och net selwer, wäert ech och net, wäert ech et och net fäerdeg gebaut kréien, well et an de Fiels dranhänkt. Da sinn ech mol gespaant. Mir brauchen 82 Loks dofir. Déi wäerte mer awer elo dës Kéier net fäerdeg maachen. Zack, zack, komm. Also dat Haus ass natierlech super ginn. Besser, besser hat mer net kinnten hikréien. Zack. So. Geht da raus. Moi, Jesus fall einfach bis op Jerusalem ëm, ne? Äh. So, also nach 79 Loks. Schéngt awer flott virun ze goen, wann ech elo e bëssen Druck ginn hei. An ma déi wëll e bësse Rou loossen. Ech fannt se just komesch, dass einfach esou hell hei ass, gell. Ech mengen, ech muss d'Brightness nach vill méi rofschrauwen, hunn ech einfach d'Gefill elo mol. Moment, elo gi mer mol heihinner.

Ech versti just net firwat dat dohanne sou hell ausgesäit einfach sou, dat do ass scho vill besser, hoffen wéinst net dass et verschwomme gëtt sou, ëhm wou sinn dann ons Stemmbeem all higerullt, hu mer nach e bëssen Sticks, ass och vill ze vill roueg hei, ech ech sinn einfach nëmme paranoid, dat kann natierlech och rëm sinn, zack, oh ech dréi mech ëmmer mam Réck mam. Kap d'Oina, wéi gesäit do hinne aus? Och nach kee bis elo? Nee, Motion Blur huet ee bei déck Villech Blur. Ech fannen dat einfach, et ass zwar cool, mee bréngt mir näischt am Spill, da wéinst am anescht einfach aus. Zack, sou, fal ëm. Yeah! Bam, a voll op meng Hütt. Deine Hütte wurde zerstört. Yeah! Wou ass deen? Do ass en. Ass der nach een drop gefall? Vläit deen Ariel? Hihi Ah nee, do ass en iwwer. Ok, schued. Mä elo, hé, et huet jo souguer scho Form. Un 72 brauch ech der nach. Ah, et gëtt awer eng laang, eng laang Affaire, bis ech dat Ding fäerdeg hunn. Sou, mir sinn elo bei 22 Minutten, dat heescht, ech wäert elo geschwënn erëm eng kleng Päuschen hei maachen. Zack, komm, zack, zack. Haut druff, Alter! Also ech fannen, ech fannen fir déi éischt ok. Et läit, et läit och warscheinlech doran, datt ech schonn e bëssen gesinn hu wéi d'Spill geet, mee ech fanne fir. Déi éischt 3 Folgen si mer schonn net esou schlecht komm, ganz éierlech. Vläicht hat ech och e bësse Chance, mee dat ka jidderee jo wuel enker hunn. Ausser wann ech lo rëm esou mega vill Gléck hat mat der Opnam, dass déi komplett an den Aasch gaangen ass. Dat wär natierlech net esou schéin. Ass net nach iergendwou een higefall? Nee. Zap. Spëtzen. Mir schéiren si och guer net bläre gell? Och wéi si op eemol do opgetaucht sinn. Normalerweis si der déi nach blären oder et läit vläicht wierklech dorunner dass ech déi ganzen Zäit hei um Sabbele sinn. Villecher héieren ech. Ja! Also ech fannen et ass e coolt Sp. Wéi gesot fir mech ass dat Spill mega cool vum Opbau hier an esou mee ech fannen Déi spannen Dénger do an déi Henter. Et hun sech d'Leit hun sech scho beschwéiert dass anscheinend dass se sollen déi blénkend Items do raushuelen aus dem Spill well et anscheinend net realistesch genuch ass. Mee an denkt nech bei hir, ma dann huelt da maacht einfach méi ënnerschiddlech Géigner dran wéi zum Beispill Schamanen nach esou déi wou da mat fir sech mat Brandbommen op dech geheien wéi dass de se dann esou komesch Spannemännecher dra loossen déi wou total behënnert ausgesinn. déi wou et och net ginn oder sou, et, ech denke elo, et gi jo awer, et gi awer wierklech nach Kannibalen. Oh, a wat war dat do elo? Oh Scheisse, wat et do Kaméidi mécht! Gott am Himmel, ech hu bal en Herzinfarkt. Et ginn och Kannibalen jo nach op dëser Äerd, et ginn och nach Leit, déi wou Mënschfleesch iessen, vun dohier denken ech mer, wat dach einfach nëmme Kannibalen, an da si der fäerdeg, gell? Ah, dat ass, wann ech déi komesch Dénger do zerschloen. Gott am Himmel. Sou. Lo huet erëm d'Axt wechgeluet, de gescheite Bouf. Kommt, fal. Zack. Merci. A mir kréien och emmer déi selwecht Gréisst u Stämm eraus. Dat fannen ech natierlech déck cool. Sou, si mer scho bei 62. Ech hoffen, et ass iech net ze langweileg hei beim Bauen. Ech weess, déi éischt Folge si wierklech nëmme Gebaus, mee dono geet lass. Mee ech hätt och, ech war am Fong der Meenung, dass wann ee stierft, dass een, dass een dout ass, dass een da wierklech muss vu Uanzéng ufänken. Mee et kann ee säin, ech weess net, ob dat elo anescht gemaach gëtt oder net, mee esouwäit ech weess, kann een dann awer säin wéi elo virdrun, ech hunn op Loading ge, da gedrénkt op Loaden an da luet en einfach déi lescht Plaz, wou ech gepennt hu, ass a fäerdeg. E bësse ronderëm mol kucken, keng Zombien do, nee. Ah, ech kann och blocken. Oder och net. Et huet all Rack geblockt gehat. Ok, oder och net. Baum fällt! An natierlech falen se all guer no hanne, gell? Jo, kloer! Komm, zack! Das ist meiner! Sou, an da kann ech dat heite mat deem dohanne verbannen am Fong. Ey, dat gesäit jo scho richteg cool awer an aus. Sou, hei hu mer och nach e Bamstamm. Zack. Zack. Mir sinn e richtege Mann. Mir droen zwee Bamstämm op enger, op enger Schëller, well, well mer et einfach kënnen, well mir einfach sou cool sinn a mir maachen dat. Putain, ech ginn ëmmer méi wäit an dee Bësch do ran, Alter, dat geet mir guer net. Ech muss onbedéngt dee Plim, Plim, Plim, Plim do op, oppassen. Lo ass et och guer net méi esou ver, verniwwelt, gell? Lo ass et op eemol am Wech, gell? Komm, schlo dat Déngen! Sou, an ech géing soen, Wäert Dir mol hei axten. Maachen ech mech wech an ech soe bis déi nächste Kéier. Merci d'Nokucken!